ترے گھر دے وچ میڈے چہدی نی زال اے میں ہوٹل تے کھمدا سٹا کئی مثال اے میڈے ہوٹ لاں تے ہوندن کھا تے کالے میں الڈا روے پیندا چاہ دے پیالے بھانویں گرمی ہووے بھانویں پوہدے پالے میں اڈے تے سمدا اونالے سیالے میڈے نال لڑدی ڈیہاں رات زال اے سکول اچ سکول اچ پڑھیندا نینی میں

شرابی جواری کوں چشتی بھنگئی کوئی ہیرونی بیماری کوں جیباں کپیندن کوئی چوری چکاری کوں جیباں کپیندن کوئی چوری کیپاری جتھوں مڈی لبھے او امدن بوہاری جیندے کولوں گھندن او کوئی شے ادھاری او واپس نی ڈیندے ویندے ہن ڈکاری سارا ڈینہہ ڈالی تلوں لیندوں کچاری کوئی جوا کھڈیندے کوئی ویندا ہے ہاری کیندا کھیسہ خالی کیندا کھیسہ بھاری ایویں یاریں دے وچ راندا ڈینہہ گزاری نہ روٹی دا فکر نہ گھر دی مجھاری وے میں آپ اپنے کیتے وزیراں مشیراں نکمیاں دا یاراں تے چنگیاں دا پیراں میں آلاں نسل دے کبوتر رکھینداں وے کیا آکھیم میں آلاں نسل دے کبوتر رکھینداں تونے بال اپنے میں بکھے سمینداں انہاں کوں میں باجری دے دانے کھوینداں تونے بال اپنے میں بکھے سمینداں انہاں کوں میں باجری دے دانے کھوینداں

بھانویں لتاں بھڄن کبوتر بٹھینداں میݙے ٻال میݙے پچھوں ٻالیں دیاں ہوندن وہیراں نکمیں دا یاراں تے چندریں دا پیر تساں آواز اچی کرو میکوں پتہ لڳے اوئے ککڑ بازیں وچ میݙا ناں مشہور ہے میں ککڑ لڑاوݨ وینداں دور دور ہے میں ککڑ اوئے ککڑ بازیں وچ میݙا ناں مشہور ہے میں ککڑ لڑاوݨ وینداں دور دور ہے میݙی ڳالھ سݨ تھی نہ کھل وچ ودھور ہے

وے میں گھندا سرور اے میں مرغیاں کوں پڑ وچ ڈیوندا تکبیراں نکمیں دا یاراں تے چندریں دا پیراں زمانہ ہے سڑدا میڈا ڈیکھ توراں زمانہ ہے سڑدا میڈا ڈیکھ توراں میں توں لوک ڈردن میں او سود خوراں زمانہ ہے ڈردا میڈا ڈیکھ توراں میں توں لوک ڈردن میں او سود خوراں پیسے دا پجاری منافع دا چوراں جے نہ آوے جے نہ گاہک آوے تاں رہ ویندا بوراں کڈاہیں کراچی کڈاہیں لہوراں میں ڈیکھن دا ہوراں تے اندر دا ہوراں میں اندر دا کالا تے شکل دا موراں ڈیندا نوٹ لوکیں کوں نویں ڈکوراں میں وعدے اتے پیسے گھندا بھٹوراں نہ پرسنٹ ڈیون تاں چھک گھندا ڈھوراں نہ پرسنٹ ڈیون تاں چھک گھندا ڈھوراں میں وعدے کنوں میں وعدے توں کنوں اتے ہک ڈینہہ نہ سوراں نویں سندا کہیں دی ایجھا منہ دا زوراں کڈھئی کھڑا لوکیں کوں نک نال نکیراں نکمیں دا یاراں تے چندریں دا پیراں شکر ہے خدا دا جو دنیا تے نہ اے شکر ہے خدا دا جو دنیا تے نہ اے میڈے اتے نوٹیں دی رہ ویندی تھاں اے میڈی رن بھتاریں دے گھر دوندی تھاں اے میں اڈے تے ونج بہندا بڑ رانی کھاں اے میڈی رن بھتاریں دے گھر دوندی تھاں اے میں اڈے تے ونج بہندا بڑ رانی کھاں اے میڈے سنکے وچ رہ ویندی شوں شاں اے پلئی رہندا یاریں کوں چاہوں تے چاہیں ہوٹل والا کڑکے دا بھن ڈیندا تھائیں ہوٹل والا کڑکے دا بھن ڈیندا تھائیں میڈوں کن مریں تے ڈیون کہہ کوں تھائیں بھاویں میں ہاں بزدل میڈا کمبدا ہائیں بنئی وتاں لوکیں اچ خالی شوں شائیں میڈیاں مچھاں ڈیکھن تاں نکل ویندی جائیں میڈے ناں توں ڈردے ہن کڑیل جوائیں ملن کیتے سنگدن میکوں سسیاں ہیراں نکمیں دا یاراں تے چندریں دا پیر حاضر شے دا گدی جو میڈے آہن دعائیں انشاءاللہ خوش پہ وسو او میڈے آہن دعائیں انشاءاللہ خوش پہ وسو میڈی گال سن تے نہ ڈھک کھلو ہسو اے چنگ اے کم چنگے کینی زمانے کو ڈسو میں کو رب پھسائے جا تساں تا نہ پھسو اے کم چنگے کینی زمانے کو ڈسو میں کو رب پھسائے جا تساں تا نہ پھسو تساں نیکی دے کم اتے کمرہ چ کسو نیکی والے کم کو نہ اسنو ترسو پڑھو نت نمازاں برائی توں نسو نہ حق نہ حق ٻئے دا کھاوو حقوق اپݨے کھسو تساں نال لوکیں دے ایں وسو رسو ݙکھے ویلے سکھ دا بادل بݨ برسو ایں شیطان مردود کوں مارو دسو مسیت اچ مصلی تے متھے کوں گھسو صلاح نیک ݙینداں میں ساحل فقیراں صلاح نیک ݙینداں میں ساحل فقیراں نمی ݙردا کہیں توں او زندہ ضمیراں نکمیں دا یاراں تے چندریں دا پیراں نکمیں دا یاراں تے چندریں دا پیراں۔